Yɛahyia a yɛrebɛdi nkɔmmɔ. Wobɛkae a, yɛahyɛ ɛyɛ ɔkwan a Akanfo fa so nya wɔn din ase. Yɛakasa pii, yɛahwɛ kra din, yɛahwɛ awo nnidiso ne nea ɛkeka ho. Ɛnnɛ no, yɛretoa so na yɛahwɛ ɔkwan a yɛbɛfa so a nea aka yi yebesua. Ɛnnɛ no yɛ ahyia kwa anaase atoyerɛnkyɛm mmienu yi na yɛde ka abom. Yɛnkɔ na yɛnkɔgye bɛ. Edin no deɛ egu so yɛ Nana Amisa Ayim. Aha yɛ Lɛɛ so yɛ Twi. Na ɛnnɛ bɛ no a yɛde rebrɛ wo no nie, Yɛnka nni w'akyi a wose agorɔ no ɛyɛ dɛ Yɛnka nni w'akyi a wose agorɔ no ɛyɛ dɛ Naaso Enti, dɛn ne ahyia kwa? Dɛn ne atoyerɛnkyɛm? Ahyia kwa yɛ asiane amanneɛ. Atoyerɛnkyɛm yɛ asiane amanneɛ a ebetumi ahyia obi mpofirim. Na bere a saa ade yi asi no, ɔbea bi awo ne ba a ɛwɔ saa ahyia kwa yi anaasɛ atoyerɛnkyɛm yi mu a, Abofra no tumi nya edin fi ɛyɛ saa asɛm no a ese no mu. Enti otumi de ahyia kwa anaasɛ atoyerɛnkyɛm anaasɛ ade bi a asi anaa akrayɛ anaasɛ ɔsa bi a asi a wɔnkɔ na ɔbea bi awo no, wotumi de ma ɛyɛ abofra no ma no yɛ yie. Enti ebetumi aba sɛ abofra bi ammɛto n'agya, anaasɛ abofra bi bere a ne maame woo no na ne maame fii mu. Ne nyinaa yɛ saa nsɛm yi a yɛreka yi bi. Enti yɛnkɔ nkɔhwɛ Edin a yetumi de ma ɛyɛ saa mmofra a wɔapue bere a atoyerɛnkyɛm anaasɛ ahyia kwa asi na edi kan. Bere a ɛyɛ ohia mu awofo no di hia na wɔde awo yɛ wɔn ba no, wotumi nya edin bi te sɛ Ohia Pa Ohia pa, efisɛ ohia no mu ara na Ɔbɔadeɛ akyɛw abofra. Enti ɔtoo abofra no din Ohia Pa, anaasɛ abofra no ba na wonya ɛyɛ akade a ɛsɛ sɛ wonya na wɔde hwɛ ɛyɛ abofra no yie a, wotumi nya edin bi te sɛ Adi Yie a kyerɛ sɛ abofra no ba a ɔbaeɛ no ɔno deɛ ɔbɛdi yaw nko ara. Ɛna sɛ ɛyɛ ɔko bere mu na maame yi awo abofra no a, yɛtumi nya edin bi ma abɔfra no te sɛ Bediako. Bediako no ayɛ sɛ ɔno bere a wɔbaa no na ɛyɛ ɔko bere mu. Ɛna yɛwɔ edin bi te sɛ Manso. Manso na ɛyɛ sɛ bere no a abɔfra no baeɛ no na Manso da abusua no mu denneennen a wɔagye ne ho a ɛnye. Ɛna yɛwɔ biribi te sɛ Ahyia. Ebia na ɛyɛ akwanhyia mu, ebia na ɛyɛ mpofirim mu. Ɛna Esan no baeɛ. Abɔfra ntumi nyɛ din bi te sɛ Ahyia. Nti mekae sɛ maame bi na ɔde Maame Ahyia a kyerɛ sɛ ɛno nso wɔ hɔ. Nti Maame Mmobɔ yɛ edin ahorow a ɛbɛtumi apue wɔ atoyerɛnkyɛm anaa ahyia pa no mu so bio ma wo. Nea ɛdi kan yɛ ohia pa anaa adiyie a bɛdi ako Bedi ako, anto ko, anto ko, ɔno no na ɛsɛ ɔko akyi ɛna abofra no pueeɛ, ɔko akyi, ɔko no asi n'akyi, wɔn ako awie, biribi ato atwa, saa bere no abofra no baeɛ no, yɛfrɛ no anto ko, gyɛ sɛ ɔno deɛ wammɛto ɛyɛ ntokwa biara. Yɛwɔ ɛyɛ manso ɛne yɛwɔ ahyia. Me din de Nana Amisa Enyimahayɛ Lɛn Suatwi. Yɛbɛsan so aba ne ade foforɔ.